דינסטאג עמאור איז א גאנצע גרופע מאנשי שלומינו זיך ארויס געלאזט צו א שטאט וואס הייסט קאסא גראנדע, קאסא גראנדע מיינט א גרויסע הויז, אבער מען האט געזען דארט א גרויסע הויז וועט מען באלד זען, מען האט צוגעגרייט פארן עולם סיי צידה לדרך סיי אלע געשמאקע זאכן וואס מען דארף האבן פארן וועג, און נאך א לענגערע רייזע, זעמיר אנגעקומען אין א מזל'דיגע שעה קאסע גראנדע, אריינגעאטעמט די לופט פון די פלאץ, געזען דעם פלאץ, געזען וואס מיינט א שיינע געגנט, א פלאץ ווי אידן האבן א אסד, ווי מען וועט קענען וואוינען מיט הרחבה, מיט א ברייטקייט, מיט א געשמאק, אונז האמיר געזען פארשידענע בתי מדרשים, קלענערע און גרעסערע. פארשפרייט אין די געגנטער, צוזאמען זעמער ארויפגעגאנגען אויף א באס און געזען וואס מיינט א שיינע אידישע הויז, א ברייטע אידישע הויז, צוגעשטעלט אלעס אויף א כשר'ע פארנעם, א גרויסע דיינינג רום, א לעכטיגע שטוב מיט א פלעי רום, אלעס וואס א אידישע שטוב דארף אויס, און ווער רעדט נאך די בעק יארד, שיין, לעכטיג, באטעמט, וואס מען קען זיך ביינאכט ארויסזעצן, די קינדער קענען זיך שפילן געשמאק, אלעס מיט א ריזיגע רחבות, מיט א ברייטקייט. די די וויו די לופט איז א זאך וואס איז נישט דא אין ערגעץ, די לופט פון קאסא גראנדע די וויו וואס איז דא דארט איז נישט פשוט, ס'קען זיין אכציג ניינציג דעגרי אבער מען אטעמט אריין די לופט וואס קען זיך אין ניו יארק שפירן און מיינען פֿינף און זעכציק דעגרי, מען קען זיך ארויסזעצן אויף די גראז און מיינען אז מען פילט מען איז אין גן עדן. אונטער א שאטן אונטער די באטאנטע קאסא גראנדע לופט הייזער האבן אלע מיני זאכן וואס א הויז קען דארפן ווי פולס גרויסע בעק יארדס און שיינע זאכן. ביינאכט זעמיר אונז אריינגעגאנגען אין א האטעל וואס אונז האמיר אריינגעטשעקט וואס מ'האט צוגעגרייט פאר יעדעם איינעם איש על מכנאיו ואיש על דגלו, שפעטער האמיר זיך געזעצט אויף א געשמאקע נאכטמאל. וואס דארט האט מען געהערט פון רבי הערשל די יושב ראש, פון הרב בערגער די רב, און פון הרב קויפמאן די קראלע דיין, ווי אויך האט מען געהערט פון דעם דינובער רעבין הערליכע דברי ברכה, און ס'האט אויפגעשאקלט די הערצער ווען ס'האט מען געהערט פון רבי גרשון מענדל טויב, ווי ס'האט אראפגעלייגט די מיטמאכענישן פון א איד וואס וואוינט אין ווילאמסבורג. באהאלט דריי חדשים נאך זיין חתונה, ער מוז אהיימברענגען זעקס טויזנט דאלער. פון ווי? די טאטע ווייסט ער קען נישט, די מאמע ווייסט ער קען נישט, די שווער ווייסט ער קען נישט, אלע חברים ווייסן אז מ'קען דאס נישט באווייזן, מ'לייגט זיך אריין דעם קאפ ווי א בת היענה, און ווען מ'ענט לייכט א נייע געגנט גייט מען אן צו זאגן ברוך השם ס'א שיינע זאך די רעבע'ס חוה מ, וואס רעבע זכרונו לברכה? מ'דארף א שפיטאל נישט ווייל ס'איז דא א רעבע זכרונו לברכה, מ'דארף א שטאט נישט ווייל ס'שטייט אין זוהר הקדוש, א שפיטאל בויט מען ווען ס'איז אן עמערדזשענסי. אריינגעגאנגען די קינדער שיינען דא. מען לעבט און די לייט דא קענען צו זיך קומען, רעד צו די תושבים, זיי האבן נישט געקענט גלייבן אז ס'איז דא א גן עדן א תחתון דא אפאר שעה אוועק, וואכט נאכטס, ווער וואכט נאכטס, וואס ווער וואכט נאכטס, דו קומסט נישט אהיים צו דיין אייגענע דירה. נאכדעם האבן מיר זיך געזעצט אויף א אינפארמאלע.

זענען מיר ארויסגעפארן צו די מקווה, איך דארף ענק זאגן וואס מיינט א מקווה, די מקווה איז אין די זעלבע בנין ווי די תלמוד תורה לייזעטע, א געשמאקע מקווה איז צו ווערן אומזינסט, מען קען זיך ארויסזעצן מיט א קאווע, לערנען א בלאט גמרא פארן דאווענען, ס'איז געווען א ממש א תענוג רוחני, ממש א טעם גן עדן, צו קענען זען די לעכטיגע קינדער וואס לעבן, זיי זיי האבן א חיות, די לעבן דארט איז א נאטורליכקייט, געוויסע פון די מענטשן דארט האבן געזאגט אז זייערע קינדער האבן געהאט פארשידענע שוועריקייטן, זענען אנגעקומען אהין האבן זיי אויפגעלעבט. און ס'איז פארשטענדליך פארוואס, קוק וואס דא טוט זיך, און נאכדעם האבן מיר געדאווענט א געשמאקע שחרית, און און געהאט א פארשטייט זיך א געשמאקע פאר שחרית, אנגעגרייט דורך די תושבים אלעס, פארשטייט זיך נאכדעם איז מען געגאנגען באזוכן די מוסד, הערליך שיין, און דערנאך דעם האבן מיר געהאט א מורא'דיגע געלעגנהייט צו זען וואס מיינט א גראסערי, יעדע אידישע אייטעם איז דא דארט, א גראסערי איז אפן פֿיר און צוואַנציק שעה, עס איז נישט דא אין ערגעץ אנדערש, נאכדעם זעמער געגאנגען אביסעלע זען. א קליינע פיק דזשאסט צו זעהן די שיינקייט און די נאטירליכקייט וואס איז דא אין קאסא גראנדע, האבן מיר געזעהן א שיינע פארק וואס איז ממש מ'קען זאגן אויג פארכאפענד, במשך די וועג האבן מיר געהערט פון רב שיעור אסאך אינטערעסאנטע פאקטן וואס האבן מיר געדארפט און מיט דעם האבן מיר אהיים געפארן נעמענדיג אינספירעישן וואס מיינט א געגנט, וואס מיינט א פלאץ ווי מ'קען לעבן און הנאה האבן פונעם לעבן.